Machiegni e nonro mar tend piny owacho ma Homa Bay morit ni kod Cyprian Awiti Ijamawego mabende norit ni gongo wang' riek mokwongo, Otieno Kajwang' mabende nokawo kare kod Moses Kajwang' bang' tho mare. Tend piny owacho ma Homa Bay nolos tarik ang'wen dwe mar adek higano mar gana ariyo kod apar kod adek. Gwengego eki maloso tend piny owacho ma Homa Bay oting'o koda ka Homa Bay, Ndhiwa, Rachuonyo ma Nyandwat, Rachuonyo ma Wuok Chieng', Rangwe, Suba Nyandwat kod Suba ma Milambo. Bende, tend piny owacho ma Homa Bay oting'o od buche aboro ma gin Homa Bay Town, Kabondo Kasipul, Karachuonyo, Kasipul, Mbita, Ndhiwa, Rangwe kaachiel bende kod Suba. Ute mag thieth man jatend piny owacho ma Homa Bay chal kama endi. Osiptende go eki man e ngas mar abich romo achiel, e ngas no endi mar ang'wen romo apar gachiel, e ngas ni endi mar adek romo pradek gachiel, to e ngas ni endi mar ariyo romo mia achiel kod achiel. Ka bende osiptende go eki mag ji giwegi romo prabich kod ochiko. Ka magi duto te biro e kwano endi madirom mia achiel kod prang'wen kod ang'wen. Kotenore gi wechego eki mag somo, tend piny owacho ma Homa Bay nigi sikundego eki mag nasari ma dirom aluf achiel mia ang'wen kod prabich gachiel, sikundego mag primar dirom aluf achiel kod praboro gochiko, sikundego eki mag sekondar to romo mia adek kod apar gariyo, kuonde tiegruok eki mag jopuonj dirom ariyo kod bende kuonde somo mag wi ngas kata tado mag somo ma bende ideno kanyo ni mbalariany dirom ariyo. Ka magi duto te oriwo koda ka sikundego eki mag ji giwegi kaachiel bende gi mago eki mag sirkal. Jotelo go eki midhialo wang'gi e tend piny owacho ni endi ma Homa Bay oting'o koda ka Otieno Kajwang' mosedhi e yueyo, Cyprian Awiti, John Mbadi, Gladys Wanga, George Ogalo Oner kod Oyugi Magwanga e kind mamoko. Bende kwan oganda go eki mawuok e tend piny owacho ni ma Homa Bay dirom milion achiel alufu mia achiel kod pradek achiel mia ochiko kod prabich ka bende kwan joma mine ochung' kar alufu mia abich kod prochiko gariyo mia adek kod prauchiel gabiriyo to jogo eki ma wuone ochung' e kar kwan maendi madirom alufu mia abich kod pradek gochiko mia abich kod prauchiel ka jogo eki man gi chuech ariyo to chung' kanyo endi kwan no endi madirom prariyo kod adek. Bende migawo mochung' ne weche thieth pacho kaendi noyango tend piny owacho ma Homa Bay kama bende rowere otime newa kata okawie namba kuom gamo kutego eki mag ayaki. Bende ibiro medo paro ni tend piny owacho niendi ma Homa Bay osebedo gi thagruok kuom loso gi dhok niendi mar Kiswahili pacho kaendi kendo maendi osechando oganda mang'eny koting'o koda ka bende jotendwa mamoko. Kumachielo bende tend piny owacho ma Homa Bay noturo historia bende kane gisundo sirikal mondo bende omigi lesen noendi mar ringo gotieno mano endi none piny ndhiwa e tend piny owacho niendi ma Homa Bay. Bende tudri koda mondo ami nonro mang'eny kotenore gi tend piny owacho goeki modong' moting'o koda ka Migori, Kisumu kod Siaya. Kaok kamano endi ma kelo weche gi endi ibiro luonga Ajwang' Junior Nyakwar Madha.